Aabaa of keessa qabatee guyyaa tokko dukkana keessaa nu baanaa, numarraa bariitii jedhee qabsoo ofii takkaa dhiisee hin beeku. Takkaa dhiisee hin beeku. Si gala? Arraa miti, arra kani, arra OPDO, arra OPDO ummata maahayyini ana aran jenneen. Mahayyimii wali qabamte wallaalaa adda wallaaltota wal wal qabame ka amata saditti ifi if diigu opdo lala tigreen bar gaafa gad dhufte amata meeqa bulchan digdamii fi torba isin opdo wallaala Giruuppii wallaaltotaa ta'uu keessan wanni beekam wanni beeytaniin waan arkattanillee qabachuu hin dandeenye ama tokkotti if diigdan OPDOn kana isni himaa turre akka namni waa beeku keessa jirra hayyuu hidhaa keessaniitti wallaalaadhaan biyya hoggantan Eh, hayyoota hidhaa keessaniiti wallaaluu kanaan biyyaan deemnettanii biyya diigdanii adda facaaftanii fixan obbidoo kana ilaala wallaalummaan keessa wallaalummaan keessa kana mee if laala mee if laala alagaan dhuftee oromoo ama 27 deemteeni isin garuu wallaalummaa keessa laala Abiy Ahmed Taayyee Taayyee doofaa dunqooro wallaalummaa kee ilaali ummata alagaanuu amat 27 deemteen isin amat tokkotti deemuun dadhabdanii oromoo guutuu wal qabdanii girrisaa girrisaan maal beeka yaa girrisaa hang wa- jechummaan isin diigee hojjecha kana girrisaa gu'eettan ilmaan oromootiin girrisaa jettan Tiire hangas takka akka wallaaluu taatan mee if laalaa if madaalaa. Tana wanni arraan tana ciniimmuun dhalan qabne isin qabdeef takka tana. Warri ala kana yaammattan hundi wallaalaadha. Beektota biyya ijaaruudhaaf, uummata kana ijaaruudhaaf, uummata kana ceesisuudhaaf alarraa gale hidhaa keessa wallaalaa qochumaadhaaf galifi qabdaniiti wallaalaadhaan biyyitii itti roppidiyoo hayyoon dhala kanaa gale hidha jira silaa oopidiyoo tana hunda wali qabanii marroo asiin kaanii oopidiyoo tana abiyyirraa eegalee isaan hundiftinee asiin kaanii mizaananii Mizaana marroodha akkaas. Silaa opdo tana hunda wali qabanii kar tokkoon kaanii jowar maammad fidanii asiin kahanii mizaanni ka jowar maammadii kaasa. Kun waan isin xiqqeessuuf isin arabsuuf jennuu miti. Sammuun opdoon qabdu hundi wali cafaqanii sammuu jowar maammad hin geessu. Hin geessu. Kana isin tura gaafii bee namni isin hin jenna. Ani isin jechaan jiru isin tura gaafii bee. General Issue sammuun teessan sammuun Oopidoo wali qabanii cafaqanii har tokkoon kaanii sammuu waraana bilisummaa Oromoodhaa tokko fidanii ani wajjin kaan santu santu mizaana kaase. Maaliif sun yoo xiqqaatte cunqursaa jedhan taa'u bilisummaadhaaf falmaatii wareegamaa jee gaar gale. Isin garuu ama 27 isirratti tufaadhaa isin xiqqeessaati hayyee jechaa bulaa turtan. Arrallee akkasuma jirtan. Sammuu teesinillee bilisoomsuu hin dandeenye jechuudha oppidoon. Sammuu teesinillee bilisoomsuu hin dandeenye. Akkanaan nama ifiin jettan. Akkanaan Juntaa fi Shanee ni balaaleffanna. Waliigaltee Juntaadhaa fi Shanee dura dhaabbanna. Kana guddi Oppidiyoo. Oppidiyoo. Akkami silaa akkami bira dhaabbattan isin? Nuu jira bira dhaabbatu. Nu warra dantaa Oromoo dhaatiif yaadu, warra dantaa saba keenyaa dabarsee kennineetu murteessee cinaa dhaabbata. Nuu walii galaan isin maaltu isin gahe? Isin bakka bu'oota garaa keessaniiti. Bakka bu'oota sabaatii miti.